Helo, siwr i chi, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn unwaith yn rhagor. Rhys yma, a heddi ni'n mynd i fod yn tynnu llun anrheg. Felly, anrheg, rhyw fath o sharp cube, gyda y gair anrheg yn mynd trwyddo fe a rhuban ar y top. Um, felly, peth cyntaf sydd eisiau ni wneud yw cael tair llinell. Un. Dau. A wedyn hwn, so mae hwn ychydig bach yn bellach lawr. Ni eisiau hwn i fod tua'r un lefel a tua'r un pellter a beth ydyn ni gynnau. Felly, ni'n mynd i ddechrau ti fan hyn, a ni'n mynd i ddod lawr i ti a fyna. So, mae dyn ni tair llinell, dau ti ar un uchder, a mynd lawr i ti ar un lle, a wedyn mae'r un arall, yr un hyd, ond ychydig bach yn bellach lawr. Um, a na gyd sy'n ei wneud wedyn yw cysylltu cysylltu a wedyn yr un peth yr ochr yma. So cysylltu am lawr a cysylltu am lawr fel yna. Felly mae fe bron y bod yn edrych fel bod dynnu rhyw fath o lyfr ar agor os hoffech chi. Um, a mae hwnna'n mynd i ddechrau yn cywb ni ar gyfer yr anrheg i hunan. Felly y cam nesaf yw rhoi'r rhuban yn y canol. Felly ar gyfer hwn, mae eisiau ni gael rhyw fath o siap fel la. Does dim rhaid iddo fe fod yn berffaith o bell ffordd, ond tua y canol, rhyw fath o betriol bach crwm Fyna, sdim rhaid iddo fod mor drwchus ar un i fi wedi gwneud. Um, a wedyn, fe ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i ddod rownd fel yna, yr ochr yna, a wedyn wneud yr un peth yr ochr hyn. Does dim rhaid iddyn nhw fod yr un taldra yn union yr un peth. Um, Os yw nhw, grêt, os yw nhw ddim, dyw e ddim diwedd y byd. A wedyn ni'n mynd i'r yr un peth eto, ond troi hyn ar y tu fewn. Ni'n mynd i'r rownd. A ni'n mynd i'r rownd. Felly mae gyda ni'n ddau lŵp ni os hoffech chi. Um, sylwch, mae dal dy fi bach o le ar y ddau ochr fan hyn, sy'n mynd i wneud yn haws i ni wneud y rhyban yn dod allan heb amharu ar y ddau focsen ni wedi gwneud yn barod. Felly, o'r clwm, be ni'n mynd i wneud yw jyst dod mas ychydig bach fel yna, a chi'n gallu gweld fi jyst yn crafu top y cornel uh, ucha na fanna. Fi'n mynd i wneud yr un peth yr ochr hyn, felly dod lawr yr ochr hyn, bach o wibble wobble, a jyst crafu top uh, yr un yna hefyd. A wedyn, beth mae hwnna'n gadw ni'n neud, yw i ddod mewn fel la. Os ych chi eisiau dod fe tu ôl y cefen, mae croeso i chi, ond i fod yn onest, mae hwnna fi'n dychmygu bod hwnna'n cuddio tu ôl y rhiban yna. Dychmygu bod hwn yn cuddio tu ôl, a wedyn yn dylawr fel yna hefyd. Um, just i orffen hyn off, yn y gyd sy'n eisiau, i wneud siap y fi, neu rhyw driongl bach, a mae gyda ni yn rheban ni. Y cam nesaf nawr yw dychmygu ble bydde cefen um, yr anreg. Falle bod chi'n dychmygu bod y cefen yn cuddio'n hollol tu ôl i'ch rheban chi. Mae'n dibynnu faint o rheban, pa mor drwchus yw'r rheban ac yn y blaen, uh, pa mor bell lan neu lawr yw e. Um, be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i ddychmygu bod e'n mynd i fynd tua ffordd na, a dwi'n mynd i dychmygu bod y pwynt yna yn mynd i ddod tua ffordd na hefyd. Felly mae fe'n mynd i ddiflannu i'r cefn rhywle, chi jyst yn gallu gweld ychydig bach bach o gefen yr anreg. Ond dwi'n weddol hapus gyda fel mae hwnna yn edrych ar y foment. Um, cam nesa, a mae hwn yn gam pwysig, mae eisiau ni gael llinellau yn dod am lawr Fel sy'r rhuban yma wedi dod a mae fe'n clymu o gwmpas yn bocs ni. Felly fan hyn, mae eisiau dychmygu bod dyn ni dri streipen yn mynd am lawr a wedyn yr un peth fan hyn. Felly, os newn ni linell yn dod yn syth lan ffordd na, a wedyn ni'n tebyg yn mynd lan fel na, Wedyn wneud yr un peth yr ochr arall. So dyn ni streipen yn mynd syth lan, streipen yn mynd yn syth lan. A na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw dychmygu bod e'n mynd, ni'n dilyn y llunellau yma sy'n mynd ar y draws. Felly mae hwn yn mynd i fynd draw at fyna. Falle bod peth yn stico mas ar yr ochr arall mynd dibynnu os ysdych chi rhywbeth ar y top yn un byd o. A wedyn mae hwn hefyd yn mynd i fynd ar draws ffordd yna yn dilyn y linell yma. Falle bod chi'n gallu gweld peth y sticker mas fyna, falle ddim. Um, dwi jyst yn mynd i'n dros ambell i beth dwi, agos dwi e ddim quite mor daclus o beth byddwn ni'n hoffi. Um, Dyna ni. Felly, peth mwyaf pwysig, os chi ddim cweit yn cael y streipiau yna'n gywir, a bod nhw ddim cweit yn lein o lan fel byddech chi'n hoffi, jyst defnyddiwch pensel, premesur, rwbr, a jyst newch eto. Dyw e ddim yn ddiwedd y byd, fel wedi si, mae fe'n rhywbeth eitha caled i wneud ar y cynnig cyntaf. Um, ond unwaith mae dych chi, be chi'n gallu gwneud wedyn yw wneud yn siŵr bod ydych chi y riban yma a riban yma, sef y streipiau canol, yn cyfateb i liw y riban sydd ar y top pan chi'n dod i lliwio, a wedyn y gweddill, gallai hwnna fod yn liw y bocs i hunan, a mae fe'n edrych llawer, llawer fwy effeithiol. Felly, um, digwydd bod fan rheg, mae dyn ni chwech bocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a mae gyda ni 8 llythyren, so mae hwnna'n berffaith. Um, just fel bod ni yn rhoi rhyw fath o gefndir iddo fe hefyd, um, fi jyst yn mynd i roi bocs bach o'i gwmpas y cefen, felly jyst yn mynd o lawr fel hyn, a tua fel la falle, er rhywbeth tebyg i'r ochr yma. Rhywbeth fel la. Wedyn gallai fynd ar draws. Fyna. A fyna. Yr un peth fan hyn, ar draws. Sdim rhaid i'n chi fynd trwy ryban, fi jyst yn trio wneud e edrych bach yn fwy diddorol, yn hytrach na bod e uwch ben y ryban, ond os ydych chi eisiau fe yn haws, newch e yn dod dros y top. Dyw e ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth o gwbl, jyst ychwanegu chydig bach o ddiddordeb yw e, really. Sythu hwnna chydig bach. Oce, okay. felly, mae gyda fi gefndir yn barod, mae gyda fi yn ribannau yn barod, mae boxes yn barod. Felly, Nawr yw'r amser i roi'n llythrennu ni mewn. Felly, a llawer iawn o linellau syth gyda ni fan hyn. Um, mae hwnna'n gallu gwneud pethau'n anoddach weithiau, ond gallu gwneud pethau'n haws weithiau hefyd. So A, yn nesaf. Rhy. So, yr sy'n mynd i fynd yn y bocs cyntaf yma. Bydd hy yn mynd yn yr un nesaf wedyn. Okay, so pan chi'n neud eich yr chi, newch yn siŵr bod y linell yma yn cyfateb i linell hyn fan hyn. Wedyn triongl. I gymryd hwnna mas, twcliso'r top ychydig bach dwi fi. Dyna ni. Ha! So, dod lawr, a nôl lan. Mae'n rhywun peth ar y gweilod, trio cael nhw i gyfateb, ond peidio cyffordd yn y canol. E nesa. Os chi eisiau troi, gallwch chi wneud nhw'n mynd lan na chyri bach yn dilyn y llunellau yma. A wedyn eith edrych bod e yn mynd ar hyd yr ochr yn hytrach na yn fwy fflat o beth. Dyna ni. A wedyn gallech chi wneud y yr un peth os ymlaen, yn mynd ymlaen ychydig bach. Cyn do lawr yn syth. Yr yn wneud y bocs bach fan hyn. A gwylwch nad yw'r bocs yn cyffwrdd y linell yma. Neu gollwch eich ga. Dyna ni. Felly, anrheg, tu fewn i anrheg. Um, y cam nesaf yw lliwio, a fel nes i weid, mae lliwio hwn, gallwch chi ddefnyddio pa bynnag lliwio chi moyn. Dyw e ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth pa lliwio, so gall rhain edrych yn eitha gwahanol i'w gilydd. Ond y peth pwysig yw mae eisiau'r yn a'r e i gyfateb gyda lliw y rhibal. A cofiwch hefyd ma' rhuban yn mynd mewn ffordd na dynnu ar y top a o bosib um, rhwng y rhubanau os ych chi dal yn gallu gweld top y box trwyddo fe. Okay? Um, yeah, felly lliwio'r cam nesaf. A fel gallwch chi weld, gyda lliwiau mewn, mae fe lot, lot o haws i weld ble mae'r rhuban a ble mae'r box. Felly, Dwi wedi mynd am ddoi liw, felly tri um, ar gyfer yr um, anreg a'r rhuban ei hunan. Doi wahanol wyrdd, um, gwasgu'n galed, gwasgu'n ys, um, ysgafn, a wedyn un lliw bach gwahanol i'r uh, canol. A wedyn un coch jyst wedi gwasgu chydig bach yn fwy caled mewn ambell i le neu gilydd i gael bach amrywiaeth um, o ran y bocs hunan. A wedyn, jyst cefndir bach hollol wahanol i wneud yn siŵr bod yr anreg yn sefyll mas wedyn. Felly, um, pob lwc i chi dy'r un yma, gobeithio chi wedi joio a wela i chi tro nesaf.